Salam gadyrly dostlar, mähriban watandaşlar. Geliň bu günki wideoda Instagramda nähili gök galçygy alnyş hakynda gürrüň edeliň. Bu galçygy näme üçin gerek? Birinji bilen öz akkauntyňy tapawutlandyrmak üçin. Ve ikinci bolsa şol akkaunty barlanandygy hakynda we eýesi ulanýandygy hakynda subutnama görnüşinde bellenilýär. Ilki başda bu galçka diňe meşhur adamlar üçin elýeter boldy. Ýöne wagtyň geçmegi bilen bu düzgün aradan aýrylýar. Onda näme gelin girseliň. Bunun üçin ilk bilen Instagrama girýäs. Ve şu yerden öz akkondumyza basýas. Ve görşümüz ýaly dostlar şu ýokarda 3 sany çyzyga basýas ve nastroýka girýäs.

ýükläp bilýäris. Mysal üçin passwordy saýlaýas we bu ýerden passwordymyzy surat almak üçin ýa-da ýüklemek üçin basýas. Geliň mysal üçin primer üçin birini ýükläliň. we bu aşakdan size agza bolan adamlaryň, köp dürli adamlaryň gyzyklanýandygy, nämeden gyzyklanýandygy hakynda görnüşini saýlaýas. Görşüňiz ýaly, bärde sport bar, täzelikler bar. E, hukuk, politika, aýdym, moda. Özüňize haýsy ýaraýan bolsa, haýsy ugur boýunça hereket edýän bolsaňyz, şony saýlap bilýän. Mysal üçin, geliň aýdym saýlalyň we bärden öz ýurdumyzy ýazýas. Görşüňiz ýaly Türkmenistan bar. Ve bärde öz size agza bolan adamlaryň näme üçin haýsy ýaşdadygy we näme ony gyzyklandyrýandygy hakynda gürrüň bermeli. Dogrusy ýaýyň içinde hökman däl diýip hem ýazylgan. Ýöne gürrüň berseňiz hem bolýar. Ve bu aşakda bolsa başka siziň akkaundyňyzyň ýa-da öz kompaniýaňyzyň beýleki adyny girmek üçin bu bu ýerde bolsa siziň öz makalaňyzyň ýa-da öz wideolaryňyzyň

Ýene gerek bolsa goşup bilýäs şu aşakdan. Ve atpravite basýas. Ve şunluk bilen dostlar bunun jogabyna garaşýas. Bunun jogaby bir aýyň dowamynda size ugradylýar. Şondan soň belli bolýar. Tassyklama kabul edilýärmi ýa edilenokmy?

biziň şu galçygany almana mümkinçiligimiz has-da köpelýär. Şonuň üçin dollar sokak bolýar. Ve ikinci, bundan başga-da biziň şu ýerdäki e, girden statýalarymyz ýa-da beýleki görnüşli wideolarymyzyň meşgurlygy emeli ýagdaýda ýa-da pul tölenen görnüşde e, meşgurlyk gazanan bolmaly däl. Ýagny adamlar hakyky ýagdaýda gören we meşhurlyk gazanan bolmaly. Mundan başga-da dostlar siziň öz Instagram sahypaňyzda hökman suratda öz suratyňyz bolmaly. Ýa-da kompaniýa ýa-da beýleki görnüşli sahypalar bolsa şol kompaniýaň ýa-da şol Öz ýöredýän ugruňyzyň suraty hökmany ýagdaýda bolmaly. Sahypaňyz boş ýagdaýda bolmaly däl. Ynha dostlar, men şunuň bilen şu wideony tamamlaýan. Bu wideo size peýdaly bolandyr diýip umyt edýän. Eger wideo göwnüňize ýaran bolsa laýk goýuň. Agza boluň dostlar, eger agza bolmadyk bolsaňyz. Indiki wideolarymyzda görüşýänçäk hoş sag boluň.